Pennod 13 A'r arglwydd a lefarodd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd, Dyn, pan fyddo yng nghroen ei gnawd chwydd neu gramen neu ddisgleirder, a bod yng nghroen ei gnawd ef megis pla'r clwyf gwahanol, a ddygir at Aaron yr offeiriad neu at un o'i feibion ef yr offeiriaid, a'r offeiriad a edrych ar y pla yng nghroen y cnawd, os y blewyn yn y pla fydd wedi troi yn wyn, a gwelediad y pla a'n ddyfnach na chroen ei gnawd ef, pla gwahanglwyf yw hwnnw, a'r offeiriad a'i hedrych ac a'i barn yn aflan. Ond os y disgleirdeb fydd gwyn yng nghroen ei gnawd ef, ac heb fod yn is ei welediad na'r groen, a'i flewyn heb droi yn wyn, Yna caed yr offeiriad ar y clwyfus saith niwrnod. Ar seithfed dydd edryched yr offeiriad ef, ac wele, os sefyll y bydd y pla yn ei olwg ef, heb ledu o'r pla yn y croen, yna caed yr offeiriad arno saith niwrnod eilwaith. Ac edryched yr offeiriad ef yr ail seithfed dydd, ac wele, os bydd y pla yn nod dywyll, heb ledu o'r pla yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn lân, cramen yw honno, yna golched ei wisgoedd a glân fydd. Ac os y gramen gan ledu a leda yn y croen, wedi i'r offeiriad ei weled, i'w farnu yn lân, dangoser ef eilwaith i'r offeiriad. Ac os gwêl yr offeiriad, ac wele ledu o'r gramen yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, gwahanglwyf yw. Pan fyddo ar ddyn bla gwahanglwyf, dyger ef at yr offeiriad. Ac edryched yr offeiriad, yna, os chwydd gwyn a fydd yn y croen, a hwnnw wedi troi'r blewyn yn wyn, a dim cig noeth byw yn y chwydd, Hen wahanglyf yw hwnnw, yng nghroen ei gnawd ef, a barned yr offeiriad ef yn aflan, na chaed arno, o herwydd y mae ef e yn aflan. Ond os y gwahanglwyf gan darddu a dardda yn y croen, a gorchuddio o'r gwahanglwyf holl groen y clwyfus, o'i ben hyd ei draed, pa le bynag yr edrycho'r offeiriad, yna edryched yr offeiriad, ac wele os y gwahanglwyf fydd yn cuddio ei holl gnawd ef, Yna barned yr offeiriad y clwyfus yn lân, trodd yn wyn i gyd, glân yw. A'r dydd y gwelir ynddo gig byw, aflan fydd. Yna edryched yr offeiriad ar y cig byw a barned ef yn aflan, aflan yw y cig byw hwnnw, gwahanglwyf yw. Neu os dychwel y cig byw a throi yn wyn, yna deued at yr offeiriad, ac edryched yr offeiriad arno, ac wele, os trodd y pla yn wyn, yna barned yr offeiriad y clwyfus yn lân, glân yw efe. Y cnawd hefyd y bu ynddo gornwyd yn ei groen a'i iachau, a bod yn lle y cornwyd chwydd gwyn, neu ddisgleirder gwyn-goch, a'i ddangos i'r offeiriad, os, pan edrycho yr offeiriad arno, y gwelir ef yn nis na'r croen, a'i flewyn wedi troi yn wyn, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, gwahanglwyf yw ef e, wedi tarddu o'r cornwyd. Ond os yr offeiriad ei hedrych, ac wele ni byddon ddo flewyn gwyn, ac ni bydd is na'r croen, ond ei fod yno dywyll, yna caed yr offeiriad arno saith niwrnod. Ac os gan ledu y lleda yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, pla yw ef e. Ond os y disgleirder a saif yn ei le heb ymledu, craith cornwyd yw ef e, a barned yr offeiriad ef yn lân. Os cnawd fydd â llosgiad yn y croen, a bod i'r cig byw sydd yn llosgi ddisgleirder gwyngoch neu wyn, yna edryched yr offeiriad ef ac wele os blewyn yn y disgleirdeb fydd wedi troi yn wyn, ac yn is i'w weled na'r croen, Gwahanglyf yw hwnnw, yn tarddu o'r llosgiad, a barned yr offeiriad ef yn aflan, pla gwahanglwyf yw hwnnw. Ond os yr offeiriad ei hedrych, ac wele ni bydd blewyn gwyn yn y disgleirder, ac ni bydd is na'r croen, ond ei fod yno dywyll, yna caed yr offeiriad arno saith niwrnod. Ac edryched yr offeiriad ef y seithfed dydd, os gan ledu y lledodd yn y croen, yna barned yr offeiriad ef yn aflan, pla gwahanglwyf yw hwnnw. Ac os y disgleirdeb a saif yn ei le heb ledu yn y croen, ond ei fod yn odywyll, chwydd y llosgiad yw efe, barned yr offeiriad ef yn lân, canys craith y llosgiad yw hwnnw. Os bydd gŵr neu wraig â phla arno mewn pen neu farf, yna edryched i'r offeiriad y pla, ac wele, os is y gwelir na'r croen, a blewyn melyn main ynddo, yna barned yr offeiriad ef yn aflan. Y ddifrech yw hwnnw, gwahanglwyf pen neu farf yw. Ac os yr offeiriad a edrych ar blâ'r ddifrech, ac wele ni bydd y nis ei weled na'r croen, ac heb flewyn du ynddo, yna caed yr offeiriad ar yr hwn y bo arno y ddifrech saith niwrnod. Ac edryched yr offeiriad ar y plâ y seithfed dydd, ac wele, os y ddifrech ni bydd wedi lledu, ac ni bydd blewyn melyn ynddi, a heb fod y nis gweled y ddifrech na'r croen, Yna eillie'r ef, ac nac eillied y fan y byddo y ddifrech, a chaed yr offeiriad ar berchen y ddifrech saith niwrnod eilwaith. A'r seithfed dydd edryched yr offeiriad ar y ddifrech, ac wele, os y ddifrech ni ledodd yn y croen, ac ni bydd is ei gweled na'r croen, yna barned yr offeiriad ef yn lân, a golched ei ddillad, a glân fydd. Ond os y ddyfrech gan ledu a leda yn y croen wedi ei lanhau ef, yna edryched yr offeiriad ef, ac wele, os lledodd y ddyfrech yn y croen, na chwilied yr offeiriad am y blewyn melyn, y mae ef e yn aflan. Ond os sefyll y bydd y ddyfrech yn ei olwg ef, a blewyn du wedi tyfu ynddi, aeth y ddyfrech yn iach, glân yw hwnnw, a barned yr offeiriad ef yn lân. Os bydd yng nghroen cnawd gŵr neu wraig lawer o ddisglair fannau gwynion, yna edryched yr offeiriad, ac wele, os bydd yng nghroen eu cnawd hwynt ddisgleiriadau gwynion wedi gor-dduo, brychni yw hynny yn tarddu yn y croen, glân yw efe. A gŵr, pan syrthio gwallt ei ben, moel yw, eto glân fydd. Ac os o du ei wyneb y syrth gwallt ei ben, efe a fydd talfoel, eto glân fydd efe. Ond pan fyddo anafod gwyngoch yn y penfoeledd, neu yn y talfoeledd, gwahanglwyf yw efe, yn tarddu yn ei benfoeledd neu yn ei dalfoeledd ef. Ac edryched yr offeiriad arno, ac wele, os bydd chwydd yr anafod yn wyngoch yn ei ben foeledd, neu yn ei dal foeledd ef, fel gwelediad gwahanglwyf yng nghroen y cnawd, gŵr gwahanglwyfus yw hwnnw, aflan yw, a'r offeiriad a'i barna ef yn llwyr aflan, yn ei ben y mae ei bla. Ar gwahan glwyfus yr hwn y byddo pla arno, bydded ei wisgodd ef wedi rhwygo, a'i ben yn noeth, a rhodded gaead ar ei wefus uchaf, a llefed, Aflan! Aflan! Yr holl ddyddiau y byddo y pla arno, bernir ef yn aflan. Aflan yw efe. Triged ei hunan, bydded ei drigfa allan o'r gwersyll. Ac os dilledyn fydd â phla gwahan glwyfus ynddo, o ddilledyn gwlân neu o ddilledyn llin, pa un bynnag ai yn yr ystof, ai yn yr anwe, o lin neu o wlân, neu mewn croen, neu mewn dim a wnaed o groen, os gwyrddlas neu goch fydd yr anafod yn y dilledyn, neu yn y croen, neu yn yr ystof, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen, Pla ar y gwahanglwyf yw efe, a dangoser ef i'r offeiriad. Ac edryched yr offeiriad ar y pla, a chaed ar y peth y bo y pla arno saith niwrnod. Ar y seithfed dydd edryched ar y pla, os y pla a ledodd yn y dilledyn, pa un bynag ai mewn ystof, ai mewn anwe, ai mewn croen, neu beth bynag a wnaed o groen, gwahanglwyf ysol yw y pla. Aflan yw. Am hynny, llosged y dilledyn hwnnw, pa un bynnag a'i ystof, a'i anwe, o wla neu o lin, neu ddim o groen, yr hwn y byddo pla ynddo, canys gwahanglwyf ysol yw ef e, llosger yn tân. Ac os edrych yr offeiriad ac wele ni ledodd y pla mewn dilledyn, mewn ystof, neu mewn anwe, neu ddim o groen, Yna gorchmyned yr offeiriad iddynt olchi yr hyn y byddo y pla ynddo, a chaed arno saith niwrnod eilwaith. Ac edryched yr offeiriad ar y pla wedi ei olchi, ac wele, os y pla ni throdd ei liw, ac ni ledodd y pla, efe a fydd aflan, llosg ef yn tân. Ysiad yw, pa un bynnag y bo yn llwm, ai o'r tu mewn, ai o'r tu allan. Ac os edrych i'r offeiriad ac wele'r pla yn nod dywyll ar ôl ei olchi, yna torred ef allan o'r dilledyn, neu o'r croen, neu o'r ystôf, neu o'r anwe. Ond os gwelir ef eto yn y dilledyn, yn yr ystôf, neu yn yr anwe, neu mewn dim o groen, tarddu y mae ef e. Llosg yr hwn y mae y pla ynddo yn tân. Ar dy lledyn neu yr ystof neu yr anwe neu pa beth bynnag o groen y rhai a olcher, os ymadawodd y pla â hwynt, a olchir eilwaith, a glân fydd. Dyma gyfraith pla gwahanglwyf mewn dy lledyn gwlân neu lin, mewn ystof neu anwe neu pa beth bynnag o groen, i'w farnu yn lân neu i'w farnu yn aflan. Pennod 14. Llefarodd yr Arglwydd hefyd wrth Moses, gan ddywedyd, Dyma gyfraith y gwahan glwyfus, y dydd y glanheir ef. Dyger ef at yr offeiriad, a'r offeiriad a ddaw allan o'r gwersyll, ac edryched yr offeiriad, ac wele, os pla'r gwahan glwyfau a chaodd ar y gwahan glwyfus, yna gorchmyned yr offeiriad i'r hwn a lanheir, gymryd dau aderyn y to, byw a glân, a choed cedr, ac ysgarlad, ac isop. A gorchmyned yr offeiriad ladd y naill aderyn y to mewn llestr pridd oddi ar ddwfr rhedegog. A chymered efe yr aderyn byw, a'r coed cedr, a'r ysgarlad, a'r isop, a throched hwynt a'r aderyn byw hefyd yng ngwaed yr aderyn a laddwyd oddi ar y dwfr rhedegog. A thai nelled seithwaith ar yr hwn a lanhair oddi wrth y gwachan glwyfus, a barned ef yn lân. Yna gollynged yr aderyn byw yn rhydd ar wyneb y maes. A golched yr hwn a lanhair ei ddillad, ac eilled ei holl flew, ac ymolched mewn dwfr, a glân fydd. A deued wedi hynny i'r gwersyll, a thriged o'r tu allan i'w babell saith niwrnod. Ar seithfed dydd bydded iddo eillio ei holl flew, sef ei ben, a'i farf, a'i eiliau, a'i lygaid, ie, eillied ei holl flew, a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr, ac lân fydd. Ar wythfed dydd cymered ddau oen perffaith gwbl, ac un hesbyn flwydd berffaith gwbl, a thair degfed ran o beilliaid, yn fwyd offrwm, wedi ei gymysgu trwy olew, ac un log o olew. A gosoded yr offeiriad a lanhao, y gŵr a lanheir, a hwynt hefyd, ger bron yr arglwydd wrth ddrws pabell y cyfarfod. A chymered yr offeiriad un hesbwrn, ac offrymed ef yn aberth dros gamwedd, ar log o olew, a chyhwfaned hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A lladded ef yr oen yn y lle y lladder y pech aberth, a'r poeth offrwm, sef yn y lle sanctaidd, oherwydd yr aberth dros gamwedd sydd eiddo'r offeiriad, yn gystal â'r pech aberth. sanctaidd i olaf yw. A chymered yr offeiriad o waed yr aberth dros gamwedd, a rhodded yr offeiriad ef ar gwr isaf clust ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau ef. A chymered yr offeiriad o'r log olew, a thywallted ar gledr ei law aswy ei hun. A gwlyched yr offeiriad ei fys deau yn yr olew fyddo ar ei law aswy, a thei nelled o'r olew a'i fys seithwaith ger bron yr arglwydd. Ac o weddill yr olew fyddo ar ei law, y dyd yr offeiriad ar gwr isaf crys ddeau yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau, ar waed yr offrwm dros gamwedd. Ar rhan arall o'r olew fyddo ar law yr offeiriad, a rydd ef e ar ben yr hwn a lanheir, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto ger bron yr arglwydd. Ie, offrymed yr offeiriad aberth dros bechod, a gwnaed gymod dros yr hwn a lanheir oddi wrth ei aflendid, ac wedi hynny lladded y poeth offrwm. Ac aberthed yr offeiriad y poeth offrwm, a'r bwyd offrwm ar yr allor, a gwnaed yr offeiriad gymod drosto, a glân fydd. Ond os tlawd fydd a'i law heb gyrhaeddyd hyn, yna cymered un oen yn aberth dros gamwedd i'w gyhwfanu i wneuthur cymod drosto. ac un ddegfed ran o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew yn fwyd offrwm a log o olew, a dwy dirtir neu ddau giw colomen, y rhai a gyrhaeddo ei law, a bydded un yn bech aberth a'r llall yn boeth offrwm. A dyged hwynt yr wythfed dydd i'w lanhau ef at yr offeiriad, wrth ddrws pabell y cyfarfod ger bron yr arglwydd. A chymered yr offeiriad oen yr offrwm dros gamwedd, a'r log olew, a chyhwfaned yr offeiriad hwynt yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd. A lladded oen yr offrwm dros gamwedd, a chymered yr offeiriad o waed yr offrwm dros gamwedd, a rhodded ar gwr isaf crys ddeau yr hwnalanheir, ac ar fawd ei law ddeau, ac ar fawd ei droed deau. A thywallted yr offeiriad o'r olew ar gledr ei law aswy ei hun, ac a'i fys deuai tenelled yr offeiriad o'r olew fyddo ar gledr ei law aswy seithwaith ger bron yr arglwydd. A rhodded yr offeiriad o'r olew a fyddo ar gledr ei law ar gwr isaf clust deuai yr hwn a lanheir, ac ar fawd ei law ddeuai, ac ar fawd ei droed deuai, ar y man y byddo gwaed yr offrwm dros gamwedd. Ar rhan arall o'r olew fyddo ar gledr law yr offeiriad, a rydd efe ar ben yr hwn a lanheuir, i wneuthur cymod drosto ger bron yr arglwydd. Yna, offrymed un o'r turturau, neu o'r cywion colomenod, sef o'r rhai a gyrhaeddo ei law ef. Yr rhai, meddaf, a gyrhaeddo ei law ef, un yn bech aberth, ac un yn boeth offrwm, ynghyd â'r bwyd offrwm, a gwnaed yr offeiriad gymod dros yr hwn a lanheir ger bron yr arglwydd. Dyma gyfraith yr un y byddo pla'r gwahanglwyf arno, yr hwn ni chyrraedd ei law, yr hyn a berthyn i'w lanhad. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd, Pan ddeloch chi dir Canan, Yr hwn yr ydwyf yn ei roddi i chwi yn feddiant, os rhoddaf bla gwahanglwyf ar du o fewn tir eich meddiant, a dyfod o'r hwn biau'r tu, a dangos i'r offeiriad, gan ddywedyd, Gwelaf megis pla yn y tu. Yna gorchmyned yr offeiriad iddynt arloesi'r tu, cyn dyfod yr offeiriad i weled y pla, fel na haloger yr hyn oll a fyddo yn tu. Ac wedi hynny deued yr offeiriad i edrych y tu. Ac edryched ar y pla, ac wele, os y pla fydd ym mharwydydd y tu, yna genai gwyrdd leision neu gochion a'r olwg arnynt yn is na'r pared. Yna aed yr offeiriad allan o'r tu, i ddrws y tu, a chaeed y tu saith niwrnod. A'r seithfed dydd deued yr offeiriad drachefn, ac edryched, ac os lledodd y pla ym mharwydydd y tŷ, yna gorchmyned yr offeiriad iddynt dynnu'r cerrig y byddo y pla arnynt, a bwriant hwynt allan o'r ddinas i le aflan. A phared grafu'r tŷ o'i fewn o amgylch, a thywalltant y llwch a grafont o'r tu allan i'r ddinas i le aflan. A chymerant gerrig eraill, a gosodant yn lle y cerrig hynny, a chymered bridd arall, a phrided y tŷ. Ond os daw'r pla drachefn, a tharddu yn y tŷ, wedi tynnu'r cerrig, ac wedi crafu'r tŷ, ac wedi priddo, Yna doed yr offeiriad ac edryched, ac wele, os lledodd y pla yn y tŷ, gwahanglwyf ysol yw hwnnw yn y tŷ, aflan yw ef e. Yna, tynned y tŷ i lawr, ei gerrig, a'i goed, a holl bridd y tŷ, a bwried i'r tu allan i'r ddinas i le aflan. Ar hwn a ddêl i'r tŷ yr holl ddyddiau y parodd efe ei gau, efe a fydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwn a gysgo yn y tŷ, golched ei ddillad. Felly yr hwn a fwytao yn y tŷ, golched ei ddillad. Ac os yr offeiriad gan ddyfod a ddaw, ac a edrych, ac wele, ni ledodd y pla yn y tŷ, wedi pryddo'r tŷ, yna barned yr offeiriad y tŷ yn lân, oherwydd iachau y pla. a chymered i lanhau y tu ddau aderyn y to, a choed cedr, ac ysgarlad, ac eisop, a lladded y naill aderyn mewn llestr prif, oddi ar ddwfr rhedegog, a chymered y coed cedr, a'r eisop, a'r ysgarlad a'r aderyn byw, a throched hwynt yng ngwaed yr aderyn a laddwyd, ac yn y dwfr rhedegog, a thaenelled ar y tu, seithwaith. A glanhaed y tu a gwaed yr aderyn ac a'r dwf rhedegog, ac a'r aderyn byw, ac a'r coed cedr, ac a'r isop, ac a'r ysgarlad. A gollynged yr aderyn byw allan o'r ddinas ar wyneb y maes, a gwnaed gymod dros y tu, a glân fydd. Dyma gyfraith am bob plâr clwyf gwahanol, ac am y ddifrech, ac am wahanglwyf gwisg, a thu, ac am chwydd, a chramen, a disgleirdeb, i ddysgu pa bryd y bydd aflan, a pha bryd yn lân. Dyma gyfraith y gwahanglwyf. Pennod 15 A llefarodd yr arglwydd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd, Llefarwch wrth feibion Israel a dywedwch wrthynt, Pob un, pan fyddo di ferlif yn rhedeg o'i gnawd, a fydd aflan oblegid ei ddiferlif. A hyn fydd ei aflendid yn ei ddiferlif, os ei gnawd ef a ddifera ei ddiferlif, neu ymatal o'i gnawd ef oddi wrth ei ddiferlif, ei aflendid ef yw hyn. Pob gwely a gorweddo ynddo un diferllid, a fydd aflan, ac aflan fydd pob peth yr eisteddo efe arno. Ar neb ag a ffyrddo a'i wely ef, golched ei ddillad, ac ymdroched mewn dwfr, a bu ddaflan hyd yr hwyr. Ar hwn a eisteddo ar ddim yr eisteddodd y diferllyd arno, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bu ddaflan hyd yr hwyr. Ar hwn a gyffyrddo a chnawd y diferllyd, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bu ddaflan hyd yr hwyr. A phan boero'r diverllyd ar un glân, golched hwnnw ei ddillad ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac aflan fydd pob cyfrwy y marchogor diverllyd ynddo. A phwy bynnag a gyffyrddo â dim a fu dano, bydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwn a'i dyco hwynt, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phwy bynnag y cyffyrddodd diferllyd ac ef, heb awchu ei ddwylo mewn dwfr, golched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A'r llestr pridd y cyffyrddodd diferllyd ag ef, a ddryllir, a phob llestr pren a olchir mewn dwfr. A phan lanheir y diferllyd oddi wrth ei ddiferlif, yna cyfrifed iddo saith niwrnod i'w lanhau, a golched ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr rhedegog, a glân fydd. Ar wythfed dydd cymered iddo ddwy durtur neu ddau giw cylomen, a deued ger bron yr arglwydd, i ddrws pabell y cyfarfod, a rhodded hwynt i'r offeiriad. Ac offrymed yr offeiriad hwynt, un yn bech aberth, a'r llall yn boeth offrwm. Ac gwnaed yr offeiriad gymod drosto ef am ei ddiferlif ger bron yr arglwydd. Ac os gŵr a ddaw oddi wrtho ddisgyniad had, yna golchid ei holl gnawd mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phob dilledyn, a phob croen, y byddo disgyniad had arno, a olchir mewn dwfr. ac a fydd aflan hyd yr hwyr. A'r wraig y cysgo gŵr mewn disgyniad had gyda hi, ymolchant mewn dwfr, a byddant aflan hyd yr hwyr ill dau. A phan fyddo gwraig a diferlif arni, a bod ei diferlif yn ei chnawd yn waed, byddet saith niwrnod yn ei gwahaniaeth, a phwy bynnag a gyffyrddo â hi, bydd aflan hyd yr hwyr. A'r hyn oll y gorweddo hi arno yn ei gwahaniaeth, fydd aflan. A'r hyn oll yr eisteddo hi arno, a fydd aflan. A phwy bynnag a gyffyrddo a'i gwely hi, balched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. A phwy bynnag a gyffyrddo â dim yr eisteddodd hi arno, balched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac os ar y gwely y bydd ef e, neu ar ddim y byddo hi yn eistedd arno, wrth gyffwrdd ag ef, hyd yr hwyr y bydd ef e aflan. Ond os gŵr gan gysgu a gwsg gyda hi, fel y byddo o'i mis glwyf hi arno ef, aflan fydd ef e saith niwrnod, ac aflan fydd yr holl wely y gorwedd ef e arno. A phan fyddo di ferlif ei gwaed yn rhedeg ar wraig lawer o ddyddiau, allan o amser ei hanhwyl, neu pan redo di ferlif arni ar ôl ei hanhwyl, bydded holl ddyddiau diferlif ei haflendid hi, megis dyddiau ei gwahaniaeth. Aflan fydd hi. Pob gwely y gorweddo hi arno holl ddyddiau ei diferlif fydd iddi fel gwely ei misglwyf, a phob dodrefnyn yr eisteddo hi arno fydd aflan, megis aflendid ei misglwyf hi. A phwy bynnag ac y ffyrddo â hwynt, aflan fydd, ac olched ei ddillad, ac ymolched mewn dwfr, a bydd aflan hyd yr hwyr. Ac os glanhair hi o'i diferlif, yna cyfrifed iddi saith niwrnod, ac wedi hynny, glân fydd. Ar wythfed dydd cymered iddi ddwy durtur neu ddau giw colomen, a dyged hwynt at yr offeiriad i ddrws pabell y cyfarfod. Ac offrymed yr offeiriad un yn bech aberth, a'r llall yn boeth offrwm. A gwnaed yr offeiriad gymod drosti ger bron yr arglwydd am ddiferlif ei haflendid. Felly, a neilltuwch blant Israel oddi wrth eu haflendid, fel na byddant feirw yn eu haflendid, pan halogant fy mhabell, yr hon sydd yn ei mysg. Dyma gyfraith yr hwn y byddor diferlif arno, a'r hwn y daw oddi wrtho ddisgyniad had, fel y byddo aflan o'i herwydd. a'r glaf o'i misglwyf, ar neb y byddo'r diferlif arno o wryw ac o fenyw ac i'r gŵr a orweddo ynghyd â'r hon a fyddo aflan. Pennod 16. Llefarodd yr Arglwydd hefyd wrth Moses wedi marwolaeth dau fab Aaron, pan offrymasant ger bron yr Arglwydd, ac y buant feirw. A dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, Llefara wrth Aaron dy frawd, na ddelo bob amser i'r cysegr o fewn y wahanlen ger bron y drugareddfa sydd ar yr arch, fel na byddo ef ef arw, oherwydd mi amddangosaf ar y drugareddfa yn y cwmwl. A hyn y daw Aaron i'r cysegr, a bustach ieuanc yn bech aberth, ac a hwrdd yn boeth offrwm. Gwisged bais Lliain sanctaidd, a bydded llodrau Lliain am ei gnawd, a gwregeser ef a gwregys Lliain, a gwisged feitr Lliain. Gwisgoedd sanctaidd yw y rhai hyn, golched yntau eu gnawd mewn dwfr pan wisgo hwynt. A chymered gan gynulleidfa meibion Israel ddau ludwn gafr yn bech aberth, ac un hwrdd yn boeth offrwm, Ac offrymed Aaron fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymot drosto ei hun, a thros ei dŷ. A chymered y ddau fuwch, ac osoded hwynt ger bron yr arglwydd, wrth ddrws pabell y cyfarfod. A rhodded Aaron goel brenau ar y ddau fuwch, un coelbren dros yr arglwydd, a'r coelbren arall dros y buwch dihangol. A dyged Aaron y buwch y syrthiodd coelbren yr Arglwydd arno, ac offrymed ef yn bech aberth. A'r buwch y syrthiodd arno y coelbren i fod yn fuwch dihangol, a roddir i sefyll yn fyw ger bron yr Arglwydd, i wneuthur cymod ag ef, ac i wllwng i'r anialwch yn fuwch dihangol. A dyged Aron fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun, a gwnaed gymod drosto ei hun a thros ei dŷ, a lladded fustach y pech aberth a fyddo drosto ei hun. A chymered lonaid thiser o farwor tanllyd oddi ar yr allor, oddi ger bron yr arglwydd, a llonaid ei ddwylo o arogl darth peraidd mân, a dyged o fewn y wahanlen. A rhodded yr arogl darth ar y tân ger bron yr arglwydd, fel y cuddio mwg yr arogl darth y drugareddefa, yr hon sydd ar y dystiolaeth, ac na byddo efe farw. A chymered o waed y bustach, a thaenelled a'i fys ar y drugareddefa, tua'r dwyrain, a saith waith y taenella efe o'r gwaed, a'i fys, o flaen y drugareddefa. Yna, lladded fuwch y pech aberth fydd dros y bobl, a dyged ei waed ef o fewn y wahanlen, a gwnaed a'i waed ef megis ag y gwnaeth â gwaed y bustach, a thaenelled ef ar y drugareddfa ac o flaen y drugareddfa. A glanhaed y cysegr oddi wrth aflendid meibion Israel ac oddi wrth eu hanwireddau, yn eu holl bechodau. a gwnaed yr un modd i babell y cyfarfod, yr hon sydd yn aros gyda hwynt, ymysg ei haflendid hwynt. Ac na fydded un dyn ym mhabell y cyfarfod pan ddelo efe i mewn i wneuthur cymod yn y cysegr, hyd oni ddelo efe allan, a gwneuthur ohono ef gymod drosto ei hun, a thros ei dŷ, a thros holl gynulleidfa Israel. Ac aed ef e allan at yr allor sydd ger bron yr arglwydd, a gwnaed gymod arni, a chymered o waed y bustach ac o waed y bwch, a rhodded ar gyrn yr allor oddi amgylch. A thaenelled arni o'r gwaed seithwaith a'i fys, a glanhaed hi, a sancteiddied hi oddi wrth aflendid meibion Israel. A phan ddarfo iddo lanhau y cysegr a phabell y cyfarfod, a'r allor, dyged y bwch byw, a gosoded Aron ei ddwylo ar ben y bwch byw, a chyffesed arno holl anwiredd meibion Israel, a'u holl gamweddau hwynt yn eu holl bechodau, a rhodded hwynt ar ben y bwch, ac anfoned ef ymaith yn llaw gŵr cymwys i'r anialwch. A'r buwch a ddug ei holl anwiredd hwynt arno, i dir neilltuaeth. Am hynny, hebrynged efe y buwch i'r anialwch. Yna, deued Aaron i babell y cyfarfod, a diosged y gwisgoedd lliain a wisgodd efe wrth ddyfod i'r cysegr, ac adawed hwynt yno. A golched ei gnawd mewn dwfr yn y lle sanctaidd, a gwisged ei ddillad, ac aed allan, ac offrymed ei boeth offrwm ei hun, a phoeth offrwm y bobl, a gwnaed gymod drosto ei hun, a thros y bobl. A llosged wêr y pech aberth ar yr allor. A golched yr hwn a anfonodd y bwch i fod yn fuwch dihangol, ei ddillad, a golched ei gnawd mewn dwfr. ac yna deued i'r gwersyll. A bustach y pech aberth, a bwch y pech aberth, y rhai y dygwyd eu gwaed i wneuthur cymod yn y cysegr, a ddwg un i'r tu allan i'r gwersyll, a hwy a losgant eu crwyn hwynt, a'u cnawd, a'u biswail, yn tân. A golched yr hwn a'i llosgo hwynt ei ddillad, golched hefyd ei gnawd mewn dwfr, wedi hynny, deued i'r gwersyll. A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi, y seithfed mis, ar y degfed dydd o'r mis, y cystuddiwch eich eneidiau, a dim gwaith nis gwnewch, y priodor, a'r dieithr a fyddo yn ymdaith yn eich plith. Oherwydd y dydd hwnnw y gwna yr offeiriad gymod drosoch, i'ch glanhau o'ch holl bechodau, fel y byddoch lân ger bron yr Arglwydd. Saboth gorffwystra yw hwn i chwi. Yna, gystuddiwch eich eneidiau trwy Ddeddf dragwyddol. Ar offeiriad yr hwn a eneinio efe, a'r hwn a gysegro efe i offeriadu yn lle ei dad, a wnâ'r cymod, ac a wisg y gwisgoedd lliain, sef y gwisgoedd sanctaidd. Ac a lanhâ'r cyseg yr sanctaidd, ac a lanhâ babell y cyfarfod, a'r allor, ac a wna gymod dros yr offeiriaid, a thros holl bobl y gynulleidfa. A bydded hyn yn ddeddf dragwyddol i chwi. i wneuthur cymod dros feibion Israel am eu pechodau oll, un waith yn y flwyddyn. Ac efe a wnaeth, megis y gorchmynnodd yr Arglwydd wrth Moses.